Helo y blant, sydd i chi i gyd? Sara ein enw i, a mae rhywun wedi gofyn i mi i ddarllen stori i chi. Mae rai fi ddeitha chi, mae hon yn ffefryn yn ein tŷ ni. Rydyn ni'n hoff iawn o gymeriad o'r enw Sally Mally. Ydych chi wedi clywed am Sali Mali? Ydych chi'n gallu gweld Sali Mali rhywle yn y llun yma? Chi'n iawn? Dyma hi fan hyn. Mae Siôn, fy mab, yn cysgu ar hyn o bryd, felly dwi wedi dod â Sali Mali lawr fan hyn er mwyn recordio'r stori fach yma i chi, a stori sy gyda ni o'r enw Chwilio am Drysor gyda Sali Mali. Gadewch i ni fwynhau'r stori. Ydych chi'n barod? Chwilio am drysor. Tybed pa fath o drysor mae Sally Mali yn mynd i ddarganfod. Roedd Sally Mali yn darllen stori i Jack Do. Yn y stori, roedd plant yn chwilio am drysor mewn twll yn yr ardd. Be sy yn y twll, Jac Do? holodd Sali Mali. Beth ydi o? Cwaw, cwaw, cwaw, medde Jac Do. O, da iawn ti, meddai Sali Mali. Cist drysor yn llawn o aer. Gwraw! Gwraw! Gwraw! medda Jac Dôn gyffrous. Pwyntiodd yr aderyn bach at y ffenest. Eisiau mynd i chwilio am drysor yn yr ardd, wyt ti, Jac Do? holodd Sali Mali'n syn. Gwrawg! medda Jac Do. Yna i ffwrdd â ni, meddai Sali Mali. Cloddiodd Sali Mali ar rhaw. Cloddiodd Jac Do a'i big. Dyma hwyl, meddai Sali Mali, palu am air yn yr ardd. Yn sydyn, trawodd pig Jac Do yn erbyn rhywbeth caled yn y pridd. Crac! Llefodd. Tyrd, Jac-Do, meddai Sali Mali, helpa fi i denu. Hwyrach mai cist drysor sydd yna. Tynnodd Sali Mali a Jac-Do i gorre glas. Tynnu a thynnu a thynnu. Whisht! Tasgodd y peth caled o'r pridd. O, dyna siom, meddai Sali Mali. Hen decell yw hwn, nid cist drysor. O, craog, meddai Jac Do. Dechreuodd Jac Do gloddio unwaith eto. Craog? Roedd rhywbeth oer a chaled yn y pridd, rhywbeth tebyg iawn i drysor! Gwawg! Gwawg! gwaeddodd Jac Do ar Sali Mali. Ar ôl seiliad, meddai Sali Mali, mi ddo i draw i dy helpu. Rhoddodd Sali Mali i llaw yn y twll. Gwawg! neidiodd Jac Do i fyny ac i lawr yn gyffroes. O'r diwedd, tynnodd Sali Mali i llaw o'r pridd. O! Edrych, Jac Do, meddai, edrych beth oedd yn y twll. Taten hyfryd flasus. O! Gwrrwg! llefodd Jac Do'n siomedig. Am lwcus, meddai Sali Mali, mae'r ardd yn llawn o datws brown. Cra chawc! Cerddodd Jac Do i ffwrdd a'i ben yn ei blu. O, paid â bod yn siomedig, Jac Do, meddai Sali Mali. Tyrd, mi awn ni â'r tatws i'r tŷ ac mi ddangosai rhywbeth i ti. Torrodd Sali Mali dair taten yn ei hanner. Edrych, Jac Do, meddai, dwi'n mynd i dorri siapiau ar y tatws. Siap cylch, siap sgwâr a siap seren. Craawc! meddai Jackdo. Dyma focs gwag a faint o wahanol liw, meddai Sali Mali. Wyt ti'n meddwl y medri di stampio patrwm ar y bocs efo'r siapiau tatws? Craawc! meddai Jackdo. Roedd e'n hoffi gwneud patrwm. Stamp, stamp, stamp, stamp, stamp. Cyn hir, roedd y bocs yn batrymau drosto. Da iawn, Jackdaw, meddai Sali Mali. Mae'r bocs yn harddach o lawer na chyst drysor. Rwan, tir dydd weld be sy gen i ar dy gyfer di swper. Crawch! gwarddod Jac Do. Ar i blat! Roedd sglodion, sglodion aer. Mi droes i'r tatws brown yn sglodion aer, meddai Sali Mali. Mi gawson ni drysor yn yr ardd wedi'r cryfan. Mm, mm, meddai Jack Do. Yn ei wely y noson honno, cafodd Jack Do stori am ferch ac aderyn bach yn darganfod sglodion air. Nos da, Jack Do, fy nhrysor bach i, meddai Sally Mali. Mmm, crawg, meddai Jack Do. A dyna i chi stori Sali Mali a Jac Do yn chwilio am drysor. Nethoch chi fwynhau'r stori yna? Oh, mae'n ffefryn yn ein tŷ ni. Nawr te, tybed os na rhywun yn y tŷ'n gallu'ch helpu chi i wneud siapiau allan o datws. Chi'n credu bod yna? Tatws fel y rhai yma'n fan hyn? Y'ch chi'n gallu i torri nhw'n hanner ac yna creu siapiau a pheintio y siapiau ac yna rhoi stamp, stamp, stamp ar pethau. Chi am drio? Ydych chi? Wel, pob hwyl i chi, a diolch i chi am wrando, a byddwch yn ofalus. Iawn? Hwyl fawr!